Karibu tena gũkũ gwa Kikuyu Daily News na angĩkorwo wĩ mũgeni tuĩka wa gũ subscribe nĩguo tũnyitanĩre na thengi thutha wa timu itũ ya Kikuyu Daily News gũtabania ndereti ĩgiĩ athuri kũhikia second wife na gũkorwo na atumia makĩria ma ũmwe. Ndereti ĩrĩa ĩtabanĩtio online tũkĩoya mawoni ma ma fans megiĩ polygamous marriage kuona most of the dramas ikoretwo ikĩonekana bamĩrĩ-inĩ iria ikĩrĩ na atumia erĩ na makĩria, ĩmwe ĩrĩ bamĩrĩ ya mũini wa nyĩmbo cia mũgithi Samuel Muchoki ũrĩa ũĩkaine na stage name Samido na bamĩrĩ ĩrĩa eh, ĩgĩtumũraga dramas mahinda kwa mahinda gũkũ nenda-inĩ gatagatĩ ka atumia ake nĩo Eddie Nderitu hamwe na Karen Nyama. Recently nĩ kũhithũrĩtio Samido nĩ arĩ third baby mama kuma ũkamba-inĩ na ũrĩa ũretwo Deliza. Mbithi na drama ici ciao nĩ igĩtigĩte iciũ cia bamĩrĩ ciao moko-inĩ ma public opinion na kwanĩka maũndũ mao gũkũ nenda-inĩ. Na nĩ tũtabanĩtie ndeereti ya kuoya mawoni megiĩ bamĩrĩ ya Mũigai wa Njoroge ũrĩa nĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgooca Ngai na ũrĩa gwa kahinda akoretwo nĩ ũmwe wa atongoria a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na makĩria gũtũgĩrio mũno mũno nĩ ũndũ wa kũiga thayũ gatagatĩ ka atumia ake erĩ na arĩa makoretwo makĩonekana na wendo mũingĩ in public. But rĩu ndeto nĩ ciumbũkĩte atĩ all is not merry amu atumia aya a kerĩ Nyakĩambi Njeri wa Mũigai na Nyakĩambũri Queen Stacy nĩ mahĩtanĩtie na rĩu matironana maitho kwa maitho. Na rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa mbere rĩa atumia aya kuonekana mahĩtanĩtie ũndũ ũrĩa ũtuthũrĩte wagagu kũrĩ ma fans ma Mũigai wa Njoroge kuona nĩ kũhithũrĩtio mũciĩ wake werekeire kũharagana na thutha wa ngahĩha ici gũkĩyumĩria nĩ tũtabanĩtie ndereti ĩrĩa tũrakĩũragia ma fans maitũ mangĩnyita mbaru mũtumia ũrĩkũ. wa mũigai wa Njoroge, na nĩtũronire, nĩtũroririe wewe uko side gani kwa hii familia ya mũigai wa Njoroge, first wife ama second wife, na nĩtũkenetio nĩ inyuĩ nĩũndũ wa gũ participate na njĩra nene, o ho na kuga mawoni manyu, na hatarĩ nganja kũringana na comment na mawoni manyu, first wife Njeri wa mũigai nĩendetwo nĩ gĩcunjĩ kĩa andũ igana kwa igana, andũ makiuga Njeri all the way, with no one of you ũvotire second wife, andũ makiuga second wife no gũthũkia mathũkagia maũndũ tu Kate Njoroge akĩheana a good example ya ũrĩa mũciĩ wa mũtigairĩ John de Mathew waharaganire thutha wake gũkua na gũtiga atumia ake erĩ amwe makiuga mĩtugo ĩno ya athuri kũhikia atumia erĩ ti mĩega kuona atumia erĩ nĩ nyũngũ igĩrĩ cia ũrogi na atumia nĩ andũ amwe me ũiru mũingĩ mũno na kwendekithia athuri matumberie good wife ao na ciana ciao then if it is a must kũgĩa na mũbango wa kando ũbatiĩ ũmaige haraihu na ĩkorwo ĩ thiri, top secret, yaku, na finally amwe magakiuga gũtirĩ ũndũ ta two wives wamesikizana, matingĩiguana ona hanini na no kũ fake ma fakagi maisha na kũhenia kĩrĩndĩ. Njeri wa Muigai akĩĩgwatĩra kura ciothe igana kwa igana. Na o rĩngĩ nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa wee ũikĩtie mawoni maku. Kikuyu Daily News, Subscribe.